Nimxi għal naħa l-oħra tal-istudio fejn għanna u koll mill ħammorru fuq il-bejt l-ewel, għalli naraw naqra mekk iċċara tempu kif il-miliet f'pajjiżna minna ma rridu hekk differenti minn postijiet oħra għandek eh, tradizzjonalment li l-ġurnata tal-miliet tkun xemxija, eh, kemm xejn kiesħa, Però miegħi għandi wkoll xemxi mhux kiesaħ imma, Doktor Doktor Spanjol illi jinsab hawnhekk sabiex nitkellmu dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Milied u l-Malti. Din il- il-kultura illi mhux minn dejjem kienet, le, ġifieri aħna. Hija qadima sew, ta. Imma qadima sew.
Għandek xi idea bej wieħed u ieħor? Meta beda jiġi ċelebrat il-miliet? Hmm. Diffiċli tgħid, imma mija qadima sew. Eh, u da jiġdu anka l-fatt li għandna l-kelma miliet u xek li hija kelma ta' nisa l-arbi u xejn. Xi tfisser eżatt il-kelma miliet? Ġifieri jekk ħanet il minn dak il-punt. Eh, tajjeb nagħmlu hekk ara. Għax illum qisna ħanaqbdu il-kaxxa tal-klim tal-miliet. Tal-miliet. Li nħalluha taħt it-taraġ. Unxerdu. Oh, ħaniftħu daqsxejn kif nagħmlu bit-tiżin u xejn tal-miliet. Eh, l-ewwel waħda hija l-kelma miliet. Issa di tajb nifu daqsxejn fuq għax hija kelma sabiħa u kultant qisna ma tantx qed nużawha, mhm. kulħadd sejjer il-Christmas u x'se tagħmel għall-Christmas mhm. u l-presents tal-Christmas meta għandna regali u xek il-kelma miliet. Miliet hija kelma sabiħa għax eh, ġejja mill-istess er nafu l-Malti jaħdem bleru u xek ta' twelid, ta' titwilet, ehm, ta' twelled. Allura hija jisek kif tajt il-birthday jiġifieri xek it-twelid ta' mhm. birthday partikolari insomma, twelid ta' nafu ta' min u xek tal-bambin. ta' Ġesu Kristu. Issa inti interessanti li użajt l-kelma bambin. Aħna fi żmien il-miliet la nsejħulu Kristu. Iva. Ġesu rari. Insejħulu bambin. Mit-Taljan ġejja di. Qed nieħu gost għax vera attent inti xek. U bambin nafu bit-Taljan għandha tifsira differenti xek. Bambin Bambino. huwa tifel.
Issa aħna fil-Malti nużawha jew għal dan iż-żmien tal-milied u xek li allura tġib tifsira partikolari tgħid jien nafx trajt bambin tax-xemgħa pereżempju. Inkella nużawha jew għal xi tarbija li tkun ħelwa ħafna tgħid ara qisu bambin u xek, jew kelma oħra flok Alla. Kultant Alla tinstema' daqsxejn qawwija bħala kelma. Tlatt il-Bambin.
Ma hux għalik.
Jew anke l-itfal ġu jgħidulhom ejja mmorru Bambin, jiġifieri ejja mmorru l-Knisja. Jew tgħid jien naf jekk il-Bambin irid, flok tgħid jekk Alla jrid. Jiġifieri jiġi qisu il-kelma teknika tiseħħ ewfemiżmu, jiġifieri qisek trattaba daqsxejn flok tuża l-kelma Alla li hija kważi kelma importanti ħafna. Kien hemm żminijiet li wieħed kien isemmi Alla u jinkina. Iva, jiġifieri.
Ġifieri jiena niftakar nies li kif kienu jsemmu Alla, niftakar nies żgħir, imma kif kienu jsemmu huma kienu anzjani mhux ħażin, jsemmu Alla jinkinaw. Jinkinaw. Żgur għax hija kelma importanti, hu. Allura minflok Isak isemmi x-xbieha t'Alla tarbija, xi tarbija kulħadd jiggusta u hemmhekk m'għandekx problemi, ejja ngħidu. Però l-nisġa Maltija mal-Milied mhijiex waħda biss profana, le? Le.
Ġifieri morna 'l bogħod minn hekk. Le, M'għandikx ir-reliġjon li iva. qiegħda tinfluwenza biss il-lilsin Malti. Ġifieri għandek bla dubju l-parti reliġjuża, ġifieri għandek għana bdejna mill-bambin u xek. Ħankompli daqsxejn waħda fuq ir-reliġjon qabel naqbżu fuq il-parti inqas reliġjuża ngħid hekk. Għax Qed nitkellmu fuq il-presepju allura x'hekk għandna l-bambin fil-qalba tal-presepju. Eh, u fil-presepju xi kollok? Kollok il-pasturi, le? Sa pasturi dik kelma li nużawha ukoll ma niqfux naħsbu daqsxejn fuqha, pasturi. Inti taf fuq Taljan, ġiblot, pastori huwa raj. Raj. Raj. Imma aħna pasturi ma nużawhiex għar-rajja biss, nużawha għal-Madonna, għal-San Ġużepp, għal-Stat Immaġi, xek. Kollha kemm huma jiġu pasturi. Anka l-għaġeb tal-presepju. Anka l-għaġeb, ma hux għalik għax uħud għandhom isem. Ġifieri fil-Malti, pastur tfisser figura u xek li tqeda fil-presepju. U kif qed tgħid tajjeb inti, daw għandhom x'uħud għandhom laqam. Uħud għandhom u eh. oħrajn sempliċiment pasturi. Eżatt. Però jekk nibda nsemmilek jiena fissat fuq il-presepju eh, sewwa eh, ġifieri nistgħu nibqgħu għaddejjem biss fuq il-presepju. Jekk għandek ix-xabbatur. Proset, mhux għalik xabbatur. Ix-xabbatur, ix-xabbatur hu dak li qisu qed jixxabbat u x'hekk biex jara eh, x'kien qed jiġri. U xabbatur hija kelma kelma interessantissima għax għandek l-ewwel biċċa xabbat li ġejja mill-Arbi tixxabbat. L-aħħar biċċa demp ur dik ġejja mill-Isqalli jew mit-Taljan. Ġifieri għal preżentatur, attur.
Eżatt, proset. Ġifieri jew jiena f'min jagħmel il-kuntratti xi jiġi kuntrattur u mbagħad jew min jedit jiġi Jekk niftakar tajjeb, Hekk jgħidulu nom tal-aġent. Ej, l-aħwa xinu tajjeb da, għara naqra.
Għara naqra kemm qed nidħlu fid-dettal. Din hija kelma, mhm. hawnhekk kif ngħidu qisu l-qofol tal-Malti għaliex għax di kelma li la hija arbija. Ġek tfiddi xa fid-dizzjonarju tal-arbi mhux tasiba. Jekk tfiddi xa fid-dizzjonarju tal-isqali u tat-Taljan laqas minn tasiba, ġifieri hija kelma purament Maltija, kelma unika, kelma. Umbagħad għandek ovvjament l-anġli, Iva, bat l-anġli.
Illi dawka nafu li huma. Huma parti importanti.
Imma mbagħad daħlu Ija. Il-fornar, per eżempju. Ija, u bdew jitħlu dawn il-ħaddima tal-it. Kif kienu dak iż ovvjament. Daw jibqaw jisu bil-ħanut miftuħ dak il-ħin. Ekku, Il-fornar għarrajt għax ikun qed jaħmi fil-għaxija, ma ikollok is-sajjiet. il-kaċċatur ġie li jkun. Interessanti bħala delettant tal-presepi, illi per eżempju jien delettant kbir tal-presepju naplitan. Sewu. Illi fil-presepju naplitani iżidu wkoll il-figurini u l-karattri anka politiċi per eżempju jew xandara u baqa' jaġġorna. Il-Malti le! Le, qisu baqa' tradizzjonali. Żamm id. Għandek xi affarijiet li huma qisu lokali, pereżempju għandek taż-żaqq. Taż-żaqq dak huwa allura għandek strument tradizzjonali Malti għax hekk qisu bagpipes biex niftehmu, dak jgħidulu taż-żaqq. Mela semmejna x-xabbatur. Taż-żaqq, għandek ir-rieqed ukoll. Ekku. Ir-rieqed, issa dan hija daqsxejn stramb hux hekk għax għandek il-kulħadd li qisu mistagħġeb b'dal-avveniment kbir. Imma għandek wieħed rieqed, min jaf forsi qed jissimbolizza xi ħadd li huwa daqsxejn biered, daqsxejn apatiku, mhux qed jagħti każ. Ma nafx x'inhi hija l-istorja warajha, imma interessanti. Li għandek miġja kbira bħal dik u baqa' rieqed. Ovvjament għandek ukoll is-slat hemm maġi. Is-slat hemm maġi u qabilhom hemm li semmejt inti l-ewwel wieħed l-għaġeb u xejn. L-għaġeb daka issa ir-re kważi. Da da sar qisu tista' tgħid parti mill-idjoma tagħna, ġifieri meta xi ħadd Taraħ daqsxejn rieqed mitluq u tgħidlu qisek l-għaġeb tal-presepju. U tgħidilu kwalunkwe żmien tas-sena. Ġifieri, da jgħidulu l-għaġeb għax ikun qed jistagħġeb, sewwa x'qiegħed, ġieli jgħidulu l-imgħaġġeb ukoll, jiġifieri għax qed jistagħġeb, fil-fatt ikollu ħafna drabi jdejh 'il fuq, jdejh miftuħin, għajnejh imberqin u qed jistagħġeb. Ħalqu miftuħ, ovvja. Ħalqu miftuħ.
Ġieli jgħidulu wkoll l-aduratur, għax qisu qed jadura. Imbagħad hemm hemm ix-xrik li huma l-għannejja wkoll, jiġifieri tafu sew inti. Li dawk insib imma ninnota li x-xrik pereżempju ssibhom fil-prasepji Sqallin u anke Maltin, imma mbagħad iktar ma titla' lejn il-fuq tal-Italja dawk ma jsibux posthom hemmhekk. Interessanti. Fimt. Hija kwistjoni ta' tradizzjoni tal-kultura. U tagħmel sens ukoll għax aħna qreb lejn it-tarf t'isfel għax hekk inha t'isfel tal-Italja. Jekk mill-presepju immorru iktar għall-kummerċjal. Sew.
Ħanibdew bl-iktar ħaġa inti semmejtu anke fil-pasturi għandna ż-żaqq. Sew. Għall-mużika, ma mmur għaż-żaqq tal-ikel.
Xi ħaġa li ninnota u aċċennajna għaliha l-ġimgħa li għaddiet. illi aħna, minkejja li għandna ħafna minsuġ minna bejn is-Semitiku u r-Rumanz, b'mod partikolari t-Taljan jew l-Isqalli, però l-kċina tagħna hija influwenzata mmens mill-Ingliżi. Iva, wkoll, hux? Christmas pudding, Christmas cake, mince pies. il-mince spice, Eh, ta' tħoss ank- id-dundjan, pereżempju. Anke ħafna jisimhom huma mill-Ingliż, hux hekk? Jiġifieri, mm, Anke fi żmien ir-Randan li hija interessanti, hemmhekk għandek kultura qadima ħafna, x'hekk għandek il-hot cross buns. Iċ-Ċina baqgħet wisq marbuta mal-Ingliżi, pereżempju ma daħalx il-pannettone f'Malta. Kien tard u x'hekk li daħal, eħe. Qasin, tara x'jiena li jiena wikkiel, imma normalment wieħed. Mhux ħaġa li tagħmilha l-mara tad-dar. Mhux ħaġa li tagħmilha d-dar.

U qed insemmu l-qastan għandna wkoll imbagħad il-qaq tal-għasel li fit-taqbila ninu ninu tal-milied u x'hekk. Ommu tagħmel il-qaqiet. U l-qaqiet tal-qastanija. Din hija kelma kurjuża, kelma stramba. Ngħidlek id-dritt għadni ma sibx tarf eżatt għax e, fil-qaq tal-għasel ma jkunx hemm il-qastan u xekk għaliex hemm il-qastanija fiha. Tħallna fiha wkoll il-ġimgħa li għaddiet fejn eh. kellna lil Joe Spiteri, l-espert tal-gastronomija tagħna, illi Fil-fatt f'Għawdex, il-qaq tal-għasel ma kinux jingħataw fi żmien il-Milied, kienu jingħataw biss fi żmien il-Għid.
U il-tip ta' għasel mhuwiex l-għasel li aħna nafu tan-naħal, huwa l-black treacle bl-Ingliż.
Allura l-qastanija ġejja minn hemmhekk. Hekk nissuspetta.
Fit-Taljan ukoll għandek tip ta' għasel li jgħidulu castagno, jiġifieri għax ikun in-naħla tkun iddakkret minn hi. Jista' jkun għandek rabta ma' dawn l-affarijiet, eħe. U semmejna t-taqbila Ninu Ninu tal-Milied, dik ukoll hija kurjuża għax ħafna nies meta jgħidu Ninu Ninu jaħsbu li qed issemmi lil xi Toninu, hux hekk, lil xi Toni. Eħe, fil-fatt m'għandu x'jaqsam xejn, le? M'hemm min jgħidlek imma da Toni minu? Għax f'ħafna taqbil, taqbiliet tagħna għandna jissemma xi Toni jew xi Ninu, hux hekk, għandek. Toni tana tani tina, per eżempju, allura nies jgħidulu għandek daninu. Dik hija kelma ninjo. Ġifieri hija ninjo bl-Ispanjol li tfisser miġdid bambin, hija tifel żgħir. Ġi meta ngħidu ninu ninu tal-Milied, qed ngħidu ninjo ninjo, ġifieri tifel tifel, bambin bambin tal-Milied. Ommu mbagħad tiġi allura aktar xi tirreferi għal ommu, tiġi l-Madonna nimmaġina, hemm min jgħidha ma' ommi tagħmel il-qajiet, hemm imbagħad idur għal. Dik naħseb hija l-iktar għanja iva.
antika.
Hija waħda mill-eqdem. Eh, għanna ħafna njiet, di u koll, nista, nista namel daqxejn naqlaħ minn fuq l-istonku, insomma, di. Eh, għax tkun, tkun miexi ħafna postijiet u tisma ħafna njiet zbieħ, ħafna drabi bl-Inglis ikunu, mhm. u tajjeb li nisama, u maċu ma zbieħ. Imma għanna l-għanijiet tagħna, għanna ħafna ħafna għanijiet zbieħ, għanijiet u għanijiet. Li kultant laqqas għadek tismagħhom, anki daw ir-reċti li jagħmlu t-tfal tal-iskola, tajjeb li jagħmlulhom xi dramm jew xi għanjiet bl-Ingliż, imma għaliex m'għandux ikun hemm imqar għanja waħda bil-Malti? Ma ma taħsibx għaliex qed jiġri hekk għal raġuni li anke d-dinja tal-ispettaklu Maltija qiegħda tibda tħares wisq lejn barra u anke timporta prodott saħansitra. Iva, dak huwa importanti sewwa, ġifieri aħna konna qed nitkellmu fuq ħafna kliem tagħna u x'hekk li importajnieh minn Sqallija, ġifieri anke ħafna drawwiet ġibnihom minn hemmhekk, il-presepju u x'hekk, jiġifieri hija ċara u x'hekk li ġibnieh. Imma jekk pereżempju taqbad waħda mill-iktar antiki, ġifieri għandha 'l fuq minn 200 sena, Silent Night. Sewwa. Li bnieha bil-Malti.
Iva, qalibha. U tinstema' sabiħa.
Kassola, u żgur, u żgur, għandna minnhom maqlubin. Imbagħad għandna minnhom li huma Maltin Maltin, bħal l-iktar famuża forsi Nenniela Tipkix iżjed, mawx għalik Tandri Schembri. Tajjeb li dawn nisimgħuhom, ġifieri issa jekk humiex traduzzjoni u jekk humiex Maltin Maltin, tajjeb li dawn jindaqqu. Imbagħad hemm ukoll il-xtaqbiliet bħal ta' Ninu Ninu, ta' Christmas Father Ġibli Pupa wkoll u x'hekk. Għandek. Tal-extend.
Eżatt, ma nafx, mbagħad għand mill-verżjoni tal-extend. Ġifieri hemm anke verżjonijiet moderni, kanzunetti issa ma baqgħux xanijiet. Daw tajjeb li nisimgħuhom, ġifieri hemm ħafna sbieħ. Eh, u li konna tinsemmu ehm, ta' Father Christmas, dik eh, Christmas Father ċoħe, u xek fit-taqbilit popolari. Ma ta' għandek, eh. konna għan insewa, Bambi Niswet. Bambi Niswet ta' David Azzopardi. Bellezza, u xek. Għawnek għed nisimaw

U inti semmejt Olejl ta' Skiet vera, dis-sena għalqet 200 sena. Ġifieri dik bdiet bdiet bil-Ġermaniż, l-ewwel kienet bil-Ġermaniż, imbagħad qalibha Missier Arnold Cassola, Albert Cassola, għandu ħafna kanzunetti bil-Malti, bħall-Imħabba pereżempju, ta' kontribut kbir lill-kanzunetta Maltija. U hija waħda mill-isbaħ li għandna hawn x'hekk lejl. Lejl ta' skiet, lejl tal-Milied. L-ilsien Malti kif nafu jaf ikun aħrax f'ċertu ehm, punti u melodjuż ukoll, kif qed nisimgħu hawnhekk. Per eżempju, jiena dil kanzunetta ma toġobni xejn bil-Ġermaniż. Issa nitkellem fuq il-ħsejs, imma bil-Ġermaniż ma toġobni assolutament xejn. Huwa bil-ħsejs li tkun drajt sa għax għal xi ħadd imbagħad li jkun imdur. Il-Ġermaniż huwa iktar.
Ma dum ikun impressjoni ġenerali tal-li konna jidulek il-Malti Jgħidulek aktarx jibdew jgħidulek naf l-Ispanjol idoq ħelu għal widna u l-Ġermaniż aħra. Għana jgħidlek min ikun imdorri għal dawk il-ħsejjes u jkun qed jgħidlek affarijiet taħlewa u tożża ma jkunx qed jgħidu. Għalih mhux se tkun qed tfisser kif ovvjament nisma. Dawn huma qishom ħrejjef ngħidilhom jien, qishom miti li jintrabtu ma' xi. Huma ħsejjes illi jaffettwawna wkoll. Le, isma, illum. Probabli bħalissa tifittex il-Ġermanis. Li jien li naf l-anti, probabli zgurek qed jagħmel. Biex inkik issa. Mela.
Xaġa oħra li hija marbuta mal-Maltin u hija xi ħaġa tal-Maltin, il-purċissjoni tal-bambin iva, illi ssir normalment bħal-lum. Iva. U bħal. Li tonqos.
Eh, u koll, iva, moħt minnom daw li jonqsu, eh, ara per eżempju, l-Ħoloqa, San Ġorġ Preka. Iva, iva, iva.
U l-lejla wkoll hemm kelma partikolari marbuta mal-lejl bejn il-Milied, bejn lejlet il-Milied u l-Milied, il-gawgaw. Il-gawgaw, mhux hekk, mhux hekk. Dan huwa, seta' kienu jemmnu li dawk it-tfal li twieldu lejlet il-Milied, għax fettilhom imsieħeb jitwieldu mal-bambin, Dawk kellhom kastig, jiġifieri f'dan l-lejl, mat-tokki ta' nofsillejl kienu jinbidlu f'xi tip ta' mostru. Dik interessanti, dik ma stajtx nifhimha jien, eh, ġifieri l-istorja tal-Gaw Gaw illi naqset naqra mill-popolarità tagħha, għalkemm għadna nisimgħu bil-Gaw Gaw u l-Baw Baw u ġifieri dawk għadna nisimgħuhom. Imma l-istorja Din qed nismaw dajshom il-gawgaw ikantawha. Dal il Silent Night bil-Ġermaniż.
Tara kif mhux ħarxa ma. Ħlewwa. Għaltlek ara tasal tard il-lejla x'intik waħda biċ-ċat tismagħha.

Le, dejjem sabiħ li, dejjem sabiħ li li wieħed jitgħallem u jibqa' ikabbar ukoll l-erf tiegħu. Però għalissa le, oh. għalissa ma xtiex nitgħallem lingwa oħra malli għandi. Issa, morna l-Malti, ħanibqgħu bdi.
Bellezza, oh di. Sabiħa di.
Le. U daw, daw juħdu klura, tanqas li juħdu lura tfulija ma tkun ankantawhom l-iskola. Mhm. Xi importanti ħafna li tfal ikantawhom daw, anki ma jistax ikun ikollhom kunċert, programm sieħ li waħda biss. Tismax kanzunetta waħda Maltija. Le, għandhom jarfu li għandhom ikollhom programm bilingwi, biż-żewġ lingwi, bil-Malti u bl-Ingliż anke jżewquhom ħaltuhom Ma ninsewx li jkollhom xi xi nanniet li jiġu jarawhom għall-kunċert li laqas jifhmu kelma mbagħad jekk tkun bl-Ingliż. U tgħidli ma m'hemmx tfal barranin fl-iskola? Allura dawk li qed jgħixu Malta jitgħallmu l-Malti u jitgħallmu anke l-għanjiet tal-Milied. Bla dubju. Wieħed mill-oqgħa metodi kif titgħallem il-lingwa hu li titgħallem il-kanzunetti l-għanjiet ta' ta' dak il-poplu. Ekku.
Żgur illi kien hemm din il-diskussjoni ftit ta' żmien ilu wkoll l-Italja fejn bdew jgħidu li l-Christmas carols ehm, qishom xi ħaġa tat-tfal. Sakemm imbagħad bdew joħorġu kanzunetti li immodernizzaw anke l-ħsejjes tal-Milied u wieħed jinbidel ukoll bl-għanijiet tiegħu. Il-kunċett tal-istrina. Sewwa, prosit. Ta' min li nitkellmu ftit fuq? Dan mhux eżatt il-Milied, qisu wara l-Milied. Għandna niċċelebrawh illum qisu l-għada tal-Milied bħala ċelebrazzjoni ġbir ta' fondi ġvija l-karità. Imma l-istrina kienet propjament nhar l-ewwel tas-sena. Ekku.
U kienet, kien hemm di drawwa li tfal jisaqsu lil qrabathom biex ituhom xi xżal flus. U ġieli kienu joħorġu b'xi bott eh, fit-toroq u jħabbtu l-ġirien insomma biex ituhom xi ħaġa l-istrina. U jisu l-isem tal-programm, insomma, kien intelligenti, naħseb għax qabad di drawa. Imma bat għanna l-espressjoni u koll, eh, Dr. Spanjol, illi Il-listrina li aħna nużawha ġieli. Prost. U mbagħad ġieli nżewqha naqra iktar, ma nistax ngħid. Dik m'għandix taqsam imma ma' listrina, inzertat bħalha. Dik ġejja, dik hija l-ewwel semmejna ewfemiżmu, ġieli kliem daqsxejn, daqsxejn goff jew li jista' jkun tabù, ittieħ forma daqsxejn iktar. Insomma, tgħawġu ftit, per eżempju, inna fl-ewwel semmejna Alla, dak li jkun flok isemmi Alla jew jgħid Bambin, inkella jgħid Alleċ, per eżempju, qed tifhem, qed qed jgħawweġ. Jiġifieri mbagħad użajna wkoll il-kelma listrina. Jiġifieri kienet ostja, mhux hekk, l-ostja. U dawwarniha.
Idawwarha, min idawwarha ostra, minn ostra ġiet il-listra, u mbagħad il-listra jekk tkun żgħira tiġik il-listrina, mhux hekk? U inzertat ħabtet mal-kelma strina. Dawn dawn jiġu li jiġru.
L-iktar Għal qalbek, fi żmien il-Milied, x'għandek li jorbot mal-Malti? Kelma?
Jew kelma, jew sitwazzjoni, jew tradizzjoni.
Interessanti di.
Tal-gawgaw ningustaw insien għal biex ta' xogħol għax vera minn banda tfal kienu daw isiru mostru jisukun mhm. jimmaġinaw imorru jġaraw fit-toroq. Imma li hemm warajha hemm dil tradizzjoni li biex ma jisrux il-gawgaw kienu jitwom xi ħaġa x'jagħmlu ehm, mat-tokki ta' ta' nofsillejl. Ħafna drabi kienu jtuhom xi passatur jew arbiel u jgħidulhom biex jgħoddu t-toqob tal-passatur u l-arbiel biex jibqgħu mqajmin u ma jorqdux u ma jsirux dal-gawgaw. Jiġifieri qed jipproteġuhom, imma hija hija ħelwa ħafna naħseb jien. Forsi mhux fuq it-tfal imma hija hija mod ħelu kif iżżommhom qajmin insomma. Hija naqra kattiva.
Kattiva wkoll jista' jkun. Jiena nawguralkom illi ma ssiru l-ebda forma ta' gawgaw, anzi, nawguralkom li tgawdu. Gawdu mit-Taljan ġejja wkoll, le? Ejja, mela.
Ejja, sibt kelma ħelwa, il-kumplament. Niggwista wisq dil-kelma, u jgħidulek il-festi tajba x'hekk tgħidilhom il-kumplament. Mhux hekk, jiġifieri, dawn inżommuhom mhux ħin kollu kulħadd sejjer all the best u all bit tila u nieżel. Tajjeb ngħidu l-festi tajba, il-Milied it-tajjeb, dawn huma sbieħ ħafna, s-sena t-tajba. U l-kumplament allura? Nirreċiproka mill-qalb, awguri lilek u lil dawk kollha li tippruvaw iżżommu lsien pajjiżna aktar ħaj, aktar modern u gawduh u utilizzawh ukoll mill-quddiesa ta' nofs il-lejl u ibqgħu sejrin sal-istrina u iktar. F'idejkom biex tkomplu ssegwu l-kumplament tagħna wara dan it-telebejgħ.